Binêrin temaşevanên hêjan, tiştekî ji wan re bêjin. Ji xeynî lihevkirinê tiştekî din li pêşiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê tune ye. Tiştekî din tune ye. Yanî yan wê lihev bikin, yan jî wê wenda bikin. Ew qas e. Di demekê de ku demeke nêzik de îhtîmaleke mezin heye ku enekesê û Fermandarê Giştî yê Hesedê Mezlûm Ebdî lihev bicivin. Kurd li benda wê rojê ne ka wê li hev bicivin wê çi biryarê di wê civînê de bidin. Hevdîtina Serok Mesûd Barzanî û General Mezlûm Ebdî riyeke gelekî baş fereh ji bo lihevatina Kurdî li Rojavayê Kurdistanê vekir. Her kes pê kêf xweş bû bêguman. Idî wê nexweşî tune bin, idî em ê li benda xweşiyan bimînin yanî li benda nûçeyên xweş bin. Pirsa ku niha em li benda wê ne çi ye? Wê civîn kengî pêk were û wê di civînê de çi biryar bêne standin? Wê kengî şandeke hevgirtî ya kurdî were avakirin ji bo ku nebiçe Şamê, ji bo ku hevdîtinan li gel Şamê bike, ji bo ku dest bi dan û standinan bike li gel Şamê. Tiştekî nû çê bibe bêguman ez ê berê her kesî ji we re pêşkêş bikim. Raporteke me heye lê temaşe bikin. Bi mebesta amadekariyê ji bo çespandina mafên gelê Kurd di destûra Sûriyê de, di çend rojên borî de gelek gotûbêj, danûstandin û liv û tevger bi germî hatin kirin. Wiha jî hêvî hebûn ku êdî aliyên siyasî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê derfeta heyî ji destê xwe bernedin û bigihêjin nerîneke hevbeş û gavên xurt û bilezbavêj in. Serkirdeyê Partiya Demokrat a Pêşverûya Kurd li Sûriyê Faris Osman ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa vê mijarê dike. Piştî ev cihûdê ku bûn û ew dex da duwelî ku em karibin wek Kurd li hev dû bikin û bi taybet piştî dîtina Serok Mesûd Barzanî û Birêz Mazlûm Abdê li Hewlêrê û vegerandina Şanda Kurdî niha ka wek bêdengîkê heye wek sarikê heye di navbera meclisê de enekesê û peyenekê de. Em dibînin niha ke wek Partiya Demokrata Pêşmerûk Kurd li Sûriya em bi hêvî ne ku em karibin etrafê herekat kurdî bi temamî hevdû bibînin ku em karibin şandek kurdî ava bikin, em karibin lê vegerek kurdî ava bikin em ser masakê rûnên.

Nêzîk wextê em li hevdû rûnê û em rêyekê ji Yekitiya Tevgera Siyasî Kurdî û Çanda Kurdî ser bi xwe bi. Di heman çarçoveyê de şazdeh yê Çile ya du hezar û bîst û pênc an li Hewlêrê hevdîtinek di navbera Serok Barzanî û Fermandarê Giştî yê HSDê Mezlûm Ebdî de pêk hat. Bîst û yek û berî wê jî heştê heman mehê şandeke Desteya Sirkirdayetiya Enekesê jî li Hewlêrê hevdîtinek ligel Serok Barzanî pêk anî. Sêzdeyê Çileya du hezar û bîst û pênc an nûnerê Serok Barzanî Hemîd Derbendî li Hesekê ligel Mezlûm Ebdî hevdîtinek pêk anî û ew vexwend e Bo serdana Hewlêrê. Ji wê demê ve heta niha di praktîkê de gavên nû yên berbiçav ji aliyên siyasî yên kurdî yên Rojavayê Kurdistanê ve nehatine avêtin û gelê Kurd çaverê ye liv û germbûnek bi ser vê sur û sariyê de bê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.